Awle tun rum video ah chuan mai an vawi khat chinna a ti ral ranga tawp thleng ka rawn tel ang dawn a ni. Hlo tur ka leina pa Pasanga hian chhin thum zel tel rawh tia mahse chhin li zel ka tel a, a changin chhin nga te ka tel a. Hlo tur kahna bur hi litre sawm paruk a ni. A rit em em lo a, mahse nilenga han han puak chuanin a sil ve theih lutuk a, chuan hlo tur hi ka vawi khat kah na nia, mi kah lai pawh ka la hmu lo a, ka kap ve tawp a ni ti hian. Hei hi ni thum hnua an lan dan a nia, ka kap dik ve tho nia hei an lo thlu dual mai a, a then an lo ro tan a, lo tur ka leina pa Pasanga hian kar khat hnu velai ti fai dawn nia ti a, mahse rilru hman hmuh chi lo ni bawk nen ni thum hnua ka ti fai a, an la ro chiang lo a, an rit ve reuh lutuk a. Nu pakhat hian i tihfai dawnah min chhawr rawh aw tia number te kan inpe a, mahse a hming ka save dan kha ka lo theihnghilh daih mai a, tian keimahin ka ti fai a. Bakah nutling thawh chi ni pawn ka hre lo a, a hna hi hei tha tha tha hrui pek te hi a ngai ve reuh lutuk a. hrui hi tam em avang hianin ka inpal deuh reng mai a fit vak lo i rang phei chuan in ka inpal thluk deuh reng hi ka ring a. Thinchhe chi lo nih bawk nen a chang chuan in ka in pal thinrim a, keimah leh keimah te hi ka in pal tau a, haw duh rum rum chang te ka nei a, tian ka thu lung awi a, ka thawk leh thin a, a lo ching chang a, a hre zawk te nan sawi dan chuan mi chin rual a kan chin a, mi thar rual a kan thar hi chuan bazar ah a tam a, in hralh loh har a, thlaihnah chu dah dah that reng thei a ni lo a, A chhe hma a an tih vang a, tun ang huna mai an hmun hi siam ka nia.

Pasanga thusawi kha zawm ila a ro chin hun kha lo nghak ilang chuan awlsam te khan a tihfai zung zung theih dawn a, hahdam deuh khan. Mahse rilru hmanhmawh chi lo neih bawk nen khan rilru a awmchu ti nghal zung zung duh mi ka nia. A sawi loh dan hlir in ka khawsa a, hei vang hian ka hah phah ta hrep a ni. Hei hi mai chi nia kg khat a nia kan ching chhin phawt dawn a ni kg khat hi ka tuh khat em em mai a a rawn to hnu khanin an an ka tuh khat lutuk a a rawn lang a khami kha a hnuah khanin ka tuh nawn leh vek a tlem a zing ve deuh hlek khan. Ka tum bur tawh hi chuan ka rilru ram hle tawh tihna a nia, rama chawi te hi nuam ka ti a. Ka chawhmeh hi pakan artui chhum leh rotuai chhum a nia, bal chung chung pawn ka ei teuh thei a ni ramah hi chuan. Naupan lai kha chuanin thiante'n engei i hlauh ber an tih chang hian ei zawh san hi ka ti thin a, Darah buai suh i rilṭam chuan ei mai rawh tih kha a ni tawp thin a, ei leh in lampang hi chu ka thei khawp mai a. Hei hi kar khat hnua a lan dan a nia, hei hi kar hnih hnua a lan dan a ni ve leh thung a, chuan hei hi kar thum hnua a lan dan a ni ve leh thung a, a sih ve thei tawh a ni. Kan sih hma hian eng nge a sih dan te kan inzir tir a. Chuan hei tilai ang hi lawk aw, tilai chen ah hian maw sih duh ka ti hian maw e ka sik reng alawm ti hi ang. Hei hi ka vawi khat sih na ania, ka vawi khat sih na ah hian tel sawmhnih leh pahnih ka sik a, tel khat hi sawm ngam an zel ania, i sik zel ang a ti han in a pung ve zel ang an ti a, kar khat hnu ah ka sik leh a, kar khat hnu ah hian tel sawmli pali ka sik a. An sawi ang tak takin a lo pung ve zel a, thawhmah chuan in zing kar hna a neih theih a nia, a chhan chu a sih chhung hi a rei vak lo a, hei vang hian chhunah chuan in thil dang te pawh a tih hman a ni. Chuan hei hi ka lo ti lang ve lawk ang a, Changail pa nia, pa zawng zawng ah chuan in tui ka ti ber a, Maiam nena siam te hian a tui em em a ni.